Na aprel sesenta i un, Maskaruba a forma pa integrantenan di Centro Apostólico Arubano, Estudio Comediantes i Grupo Artístico Santa Cruz. Gruponan ku konstantemente nan ta lanta presentá un obra despues nan ta bai for di otro. P'esei señor Jan Bonjon a aserká tur e gruponan asistente, wete ku nos un por yega, Na un grupo di teatro mes establesí ku ta bai hasi teatro regularmente. Maskaruba, e palabra ta un kombinashon di dos palabra di maskarada ku ta e símbolo di teatro na mundo, rekorda e maskarada ku ta hari, e maskarada ku ta yora, e nan dos hunto nos ta yama nan, pasobra nos a haya nan tambe di ideanan di e. Nos direktornan Hulandes, Jantje Huilt i Jantje Lacht. Anto esei ta e símbolo di teatro na henter mundu, pero Aruba ta nos isla, anto nos ta hinke dos palabra na den otro ta un palabra, Maskaruba. Asina nos a forma e nòmber di Maskaruba. Maskaruba a yega di presentá diferente obranan, entre otro Veneno Sabroso, E Anochi di e Seis Yanüari, Veranda Dañarol, Poito, Polechi, Galiña y Gay, Maria Cerunoca y mucho mas. Cu yegada di Culturel Centrum varios grupo di teatro a haya posibilidad di presenta nan obranan. Nos ke mustra cu Papiamento ta un idioma suficiente desaroya pa bo expresa bo sintimentonan y bo pensamentonan den idioma ey treciendo un obra di teatro. Teatro ta un arte. Ku ami komo mi ta teatrista ta bista e integrashon di tur e otro artenan. E meta di Maskaruba ta pa praktiká i yuda desaroyá teatro den e palaber di mas amplio posibel. Nos ta den un era unda ku teatro na Aruba tin ku kompetí ku múltiple kanalnan di televishon. Pa mayoria, ta mas fásil keda kas mira un pelíkula ku bishitá un obra teatral. E influensia di e kaa chikitu ta mas grandi ku e deseo di biba un eksperensia fenomenal. Ta opvio ku awendia tin mas atrakshonnan manera kasino, nightclub, sini ku ta superá e demanda di personanan ku ta buska un aktividat pa pasa nan tempu. Gruponan di teatro en general nos mester Hiba e teatro pa e hende, ya. Nos ta warda tur hende bin wak e obra serka nos, pero mi ta kere nos mester bai mas serka e hendenan awor. Usa, hasi uso di e sentronan di bario. Aki nan bo por hasi uso di e sentro pastoral. Hasi e teatro mas aksesibel pa e hende por yega na dje mas lihe. Teatro no ta un profesion cu ta paga aki na Aruba y como tal e no tin ningun provenir comercial. E publico por ta e pago di mas grandi pa un grupo di teatro despues di hinca nan mes den debe pa por presenta un obra di calidad solamente y unicamente pa e publico. Aki na Aruba nos no tin, bo bisa practicamente no tin teatro profesional. Esunnan ku ta bini di Kòrsou kuma konfundí si ta wòrdu pagá, pero na Aruba no tin grupo asina. Ke men pa kuminsá e kapital pa bo kuminsá pa bo hasi propaganda ta limitá bo hopi, anto ku si bin bo ke bai hasi den Kas di Kultura e gastunan ta hopi karu. Anto esei ta unu. Mester bin mi ta kere tambe e lèsnan den e kùrikulum na skolnan, di kuminsando di skol básiko pa teatro, kreando un kùrikulum kaminda e muchanan ta hasi drama. Bo ta, mi ta kere ku despues bo ta haya mas direktornan i mas hende ku lo kier. Actua y asina cu ta lanta bek teatro na Aruba. Pasobra mi ta haya ultimo tempo e teatro cay no mi ke papia di e obranan sino e atendencia di e publico ta tin biaha ta limita. gruponan pa produsí mas obranan teatral. Actuashon e ta e ta algu ku ta siña un mucha pa kuminsá pa bo ta sigur di bo mes. E ta siña bo ekspresá bo mes. E ta siña bo pa bo por pone bo mes den sapato di otro hende. Anto esei ta pone ku bo e ta siña bo pa bo por komprendé otro hende. E ta siña bo sinti bon di bo mes tambe pasobra ora bo kabi akto tur hende ta bati man pa bo.